Rioed sylwi ar yr holl lyfrau gyda anifeiliaid yn gwisgo dillad ynddyn nhw. Hmm. A fi. A dwi wedi gwneud digon o'n nhw yn fy amser. Dyna chydig o'r lyfrau. Dyma The Elephant Who Forgot, Elephant mewn Spectol a Het. Neu dyma Would you come to tea with me? Gyda ddigon anifeiliad yn cynnwys y cadno yma, mae'n siaced lledr. Ie, yeah, mae'n rhywbeth sy'n digwydd lot. Anifeiliad, mae'n llyfrau, neu ffilms, rhywun wedi clywed am Mickey Mouse, yn gwisgo dillad, personoli anifeiliaid. A ni'n gwneud bach o hynna heddi, dwi'n meddwl. A ni'n dechrau gyda'r cymeriad yna, y cadno. So dechreuwch gyda trwy'n pigog, gyda bit D ar y pen. A wedyn ni, ddannedd miniog. Yn y stori yma, mae'r cadnon i'n cyfrwys sy'n eisiau bwyta'r uh, y ddafad, ond dwi'n eitha lico llunogod fy hun, ond dyna ni. Mae'r un yma'n un drwg. Clustiau sy'n pwyntio. Dyma ni. A wedyn ni llyged crwn, dot a dot. Ac eiliau cyfrwys yn dod lawr fel hyn. Aha. Chydig o dots. A dyna ni. So fe gallu bod yn flaidd, ond o'n i aros tan bod ni'n lliwio i ddangos mae cadno yw e. A mae'n gwisgo siaced lledr, wrth gwrs, achos bod e'n cool a edgy. Uh, nawr, beth sy'n ddiddorol am pan ych chi'n gwneud lluniau o gymeriadau sy'n anifeiliaid, a mae'n digwydd lot, mae'n llyfrau, mae'n ffilmiau, Zootropolis, neu Sing, neu pethau fel yna. Mae jyst yn peth doniol yn dweud, weld. anifeiliaid yn gwisgo dillad. Nawr, un beth sy'n rhyfedd yw, gyda lot fawr o'r ein chi'n meddwl am Mickey Mouse neu Donald Duck neu'r boi yma. Mae nhw'n aml gwisgo tops, ond dim trwsus. So yn siŵr pam, ond teimlwch yn rhydd i wisgo'r anifeiliad, fe bod ni'n eich moyn. Ond dyw'r cadn yma Ddim yn gwisgo sgidiau na trwsus, just y siaced lleder. Right, dyna fe. Cynffo mawr, pawenau. Nawr, lliwio mewn y siaced lleder. Os chi'n gadael darnau gwyn, mae'n edrych fel tas efen sgleinio. So dyna tric os chi'n mynd lleder neu, neu pethau metal neu bin bag, mae'n edrych tyn bach fel. Os chi'n gadael darnau gwyn, mae'n edrych fel bod yr golen Dal e, gadw yn chi. Reit, dyna ni. Bach o liw, ping! A mae wedi wneud. Nawr te, nawn ni wneud un cymeriad arall. Falle cymeriad neis, beth am bwni. So, dyma ni, dechrau gyda'r gwyneb bwni. Fel hyn. Trwy'n a gwyn fach. Alla gaid. Nawr, Os ydych chi am wneud anifail sy'n gwisgo dillad sydd yn fel wedi anthropomeiddio, fel yna, sydd fel person, un ffordd o wneud nhw edrych yn fatha fwy cute yw wneud y pen fatha tu ar un maint ar corff. Mae'n digwydd yn eitha aml, so nawn ni wneud hwnna gyda'r bwni yma. Nawn ni wneud y pen tu ar un maint ar corff, a gewch chi weld mae'n help i wneud y cymeriad edrych yn cute, yn gartwnaidd. Chydig o lenell efo ar y trwy. Bydd angen enw ar y gymeriad yma, so atebion yn yr comments isod. A ni roed uh, Chris T, dwi'n meddwl. So just sgwar fel yna. Llewis bach. Un a dau. A dwylo. Nawr, pan dyn ni'n gwneud dwylo'r anifeiliad yma, o'n i'n mynd am fatha dwylo, taswn i'n mynd am ddwylo fel person go iawn, human being, fel na, taswn i'n edrych yn rhyfedd. So beth chi'n tueddu i wneud, er bod y corff fel corff person yn sefyll lan y cerdded yr droed, mae'r dwylo fel arfer yn aros fel pawennau, neu rhyw fath o hanner pawennau, hanner dwylo. Mae'n peth tricky, ond... Fel mae Rupert the Bear, mae dyfod dwylo person, a mae'n edrych yn weird. Ond bys chi ddim eisiau pawenau mawr, so... Rhywle rhwng y ddau. Dyma ni, dim trwsus, a gael un. Rhedeg yn rhydd. Falle, fel bod chi'n gallu dangos y cynffonau. Felly dyna reswm pam. A wedyn ni, traed ar y bwni. O, fi'n rhoi traed bach yn hyn. Lle dylse fe cael traed hirach. Dyna ni, fi hwyr nawr. So dyna ni, bwni bach. Bach o liw ar hwn hefyd. Bing! A dyna ni. Wrth gwrs, os chi'n mwyn gwneud anifeiliad eraill sydd ddim yr un fath o dwy fraich dau goes, allwch chi bwrw ymlaen, rhoi tri o'r edrych allan dyn nhw. Dyma neud yr cyflym fan hyn. Wrth gwrs, ti'n neud e, mae'n gallu gwisgo trwsus na Chris, ond mae'n gallu gwisgo te. Pam lai? Rhaid i gynffon bach, beth am het hefyd? A dyna ni. Un o'r meistri ydy Richard Scarry ar wneud anifeiliad. Edrych fel pobl a dillad. Mae mor cool, yr hwyl a doniol. Werth checio mas i lyfrau a dysgu ar ffyrdd mae'n roed cymeriad i'r holl fathau gwahanol o anifeiliaid. Ac un arall ydy Tor Freeman, mwy modern, sydd fel wedi esblygu steil Richard Scarry, cyr giraffes na, mor cool, a rhoi pob math o ddillad gwahanol arnyn nhw, y cymeriadau. Uh, mae llyfrau Tor Freeman yn wych a werth i ddarllen hefyd, os chi heb. Her heddiw yw i chi creu eich anifail bobl i chi. Mae taflen fan hyn ar gael ei lawrlwytho o'r link isod a fi wedi rhoi dillad, gwisgoedd a fi eisiau chi roi pennau anifeiliaid arno rein. Mae yna restr i rai chi trio. Felly sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd a na i weld chi yfory.